The very first time when them observe what it's day, na the year 1988. And this one na to honor people wey don die from um, AIDS-related sicknesses and also to find way to stop the spread of HIV AIDS across the world. Di theme for World Aids Day twenty twenty two na Putting Ourselves First, Achieving Equity to End HIV. According to Statista Research Department, thirty eight million pipo for dis world na im dey infected wit HIV. For we obodo Nigeria, one point nine million adults na im dey infected and one hundred and fifty children for inside dis Naija na im carry di HIV virus. As December first dey draw near wey be World Aids Day, As media organization wey carry our people for mind, we sef decide to join body for this campaign. This video go show you two different people wey get different experience as people wey dey live with HIV. Ope Oluwa and the other lady wey we go refer to as Lady S for the purpose of this video. My name na Opeoluwa Matthew and I'm in my early 30s. Uh, I dey work for a travel management company where we dey sell flight tickets, um, hotel reservation and all of that. But I dey here because um, I have a platform called I Am Positive where I dey talk about my HIV status to educate and um, inform people about the virus and um, as much as possible

Um, my HIV, for my HIV um, status, and na for there I see say the thing dey positive. So no be say I dey sick or anything per se. It was usually my routine checkup with him because I had access. Um, so after a week, he come gather courage, tell me say this na wetin he find out. I dey do my medical for hospital that time. So and

for me be like say my whole world just crash you know because number one no be say i go find out and then you just came to meet me like that i felt bad as if i would die the next day like my whole world don't finish i i, I was just like make i die uh, at first no be say i tell them. uh, i no tell my parents until about two years ago that's after about four years almost five years of living with you that's when i informed my parents about it so initially no be say reaction dey from them. then my friends majority of them were actually supportive i won't i won't even lie like um, when i find out i no i no tell anybody I just keep the thing to myself for years. But na that 2012, yes, 2012, where I come start to dey see one of my sister wey dey with me. She dey school, but e get the time wey she come visit me. So I come dey sick, serious sickness wey be say I no fit waka. I just dey vomit, dey shit up and down. so i just i just have to open up tell her say na wetin dey do me be this. they didn't react as bad as i thought they were going to react um, i i am genuinely i believe very grateful for my friends for my family they are wonderful support system.

We no go close our eyes to di fact say pipo wey dey live wit hiv dey face different challenges for dia lives, especially for relationship-wise and also career-wise. Like me today thank God I'm a graduate, I have job that I'm doing, I'm a hairstylist, I make hair very well, some companies again. Dem dey discriminate um about dis HIV, if you go find work, maybe dem come send you for medical, dem go just tell you say dem go call you back, but dem no go tell you because I e get one wey I go, one job interview, I really pass dat interview, di thing pain me, na later somebody inside na im tell me say di sample wey dem collect from me dat day say na HIV na im dem go do.

wey go be negative dem no go come down with this thing. my own mantra be say if i meet a guy and i feel like i like him and things are going in that direction me i go tell am before anything go too far but a lot of people have the opinion that don't tell them until things actually go too far for me it feels like that's an investment i don't want to waste my time on so i prefer to tell you at the beginning so you know where you stand and then someday we'll say of course i've dated people over the six years and

and i dey cancel and den i be di secretary of di network of pipo wey get hiv for nigeria lagos state chapter my work be say i dey cancel pipo wey get hiv to help help dem so dat dem go fit make informed decision you know so dat dem go know i go give dem di options wey dem go take i go give dem di right information so dat dem go know as one dem go fit take care of themselves well dem go fit take their i go link them to care you know where um, arvs dem go give them drugs wey dem go dey take so that the virus go suppress and dem go live a healthy life Reports wey we see from agency like National Agency for the Control of AIDS and World Health Organization don show say women wey get the virus, the HIV virus, dey 1.6 percent higher than the male gender wey be 1.0 percent. if you follow us check am well you go see say women wey dey within di age of 15 years and above na 1.1 million of dem dey infected wit di hiv virus and for di male gender nko wey dey 15 years and above na just 630000 and of course for di children we get about 170000 and still counting. na di female gender na im dey infected more both young and older adults. both young okay. and older adults now the female gender some of mm-hmm. women will get hiv their husbands I be their man friend I be their concubine then they beat them because wow. we, yes it's because some of the women they know they are spoken they don't know where to go you know because of that the man will threaten them threaten them say ah, if you do i go tell people say you get hiv

because you know say now as then they talk am gen z people and um, the other generation they know the two rapport so most times now young people they um, rely on internet to get news and to get information about their health and then young people they also um, ask each other so just like uh, what do they call them peer to peer then they ask each other so now im make we dey um, raise awareness amongst young people for this kind issue them, so that

some people up till now if they hear say ah this person get hiv e go be like say the person no even suppose to dey world you know because of what lack of knowledge lack of knowledge some people still dey stigmatize people wey get hiv you understand some landlord sef if dem see say ah this person get hiv dem fit comot am for am then even our people wey get hiv too dem get self stigma you know e get self stigma even when person no look if maybe person dey dey think another thing you go say ah maybe dem dey think say i get hiv you know the person no fit come out you no fit you know this type of thing so stigma is ne e still be one challenge and i dey tell our people say the whole nigeria make una make dem stop to stigmatize people wey get hiv some people don enter my dm o dey abuse me say me i be olosho different things wey i do I come dey form um, I am positive and all of that but I don't even respond to it talk more of even giving it um, a thought right um, that na the way me I dey deal with am o I know say e no easy for every other person people dey enter my DM dey talk about the stigmatization wey dem dey feel and I feel bad for them because no be everybody go fit dey like me na im make we dey use our platform to take create awareness to let you know say hiv still dey out there e dey spread wella and we dey encourage you say make you go test yourself make you for know your status if you know or sabi person wey dey live with hiv no treat am with badness o oh. you sef wey get the hiv virus no stop to take your drugs hiv no be death sentence you still fit maintain healthy lifestyle plus say you still fit live your life to the fullest make all of us join body together join hands together make we stop stigmatization.